א גוטן טאג חשובע און טייערע צוהערער. די וואך פרשת קורח, די תורה פארציילט אונז וועגן דער קורח וואס ער האט וואס ער האט אלץ אפגעטון, וואס ער האט אלץ אנגעדרייט אקעגן משה רבינו. ס'איז דא א כלל, דער רבי האט זיך כסדר געקאכט אין דעם, אז אלעס אין די תורה איז אינגאנצן מדויק, אלעס איז מיט א כוונה, ס'איז נישט דא עפעס וואס איז צופעליג, אזוי איז עס געשען. ביז אז די נאמען פון די פרשה האט א חשבון. ס'איז נישט סתם אז מ'האט געהאט א פרשה, מ'האט געוואלט האבן א סימן וועגן וועלכע פרשה מ'רעדט, האט מען געזוכט א ווארט אין אנהייב פון די פרשה און אויף דעם האט מען עס גערעדט, אויף גערופן. נאר אז מ'רופט א פרשה אויף א נאמען, זאגט דאס ארויס די תוכן פון די פרשה. פרשת קרח! די גאנצע פרשה ווערט אנגערופן אויף די נאמען פון אט דער רשע קורח. בכלל, אויף א רשע שטייט דאך שם רשעים ירקב, אדער ווי מען זאגט אויפן היינטיגן שפראך ימח שמו וזכרו, דארף אויסמעקן זיין נאמען. וואס עפעס גיבט מען א גאנצע פרשה די נאמען קורח? אין די פארברענגונגען פון בשבת פרשת קרח תשי מ ח, געדרוקט אין ספר השיחות תשי מ ח חלק ב' עמוד פֿינף הונדערט און ווייטער. יענע שבת איז אויך געווען ג' תמוז, דאס איז די טאג וואס די פריערדיגע רבי האט מען אויסגעטוישט זיין טויטשטראף וואס ער האט באקומען צוליב זיין הרבצת התורה אונטער די קאמוניסטן, און אנשטאט דעם האט מען אים געגעבן קודם צען יאר, נאכדעם דריי יאר אין גלות, וואס אפילו דאס נאך צען טעג י ט בייז י ט ג' תמוז האט מען אים אינגאנצן ארויסגעלאזט פריי, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף דעם און דער רבי האט מסביר געווען. קורח איז געקומען דא מיט א טענה צו משה רבינו, איך וויל זיין העכער, איך וויל זיין עפעס מער, איך וויל נישט סתם אזוי זיין א פשוטע איד, איך וויל זיין אויף א העכערע מדריגה, ווי ער האט געזאגט איך וויל זיין א כהן, איך וויל כהונה. אויף אהרן הכהן שטייט ויבדל, דער אייבערשטער האט אים אפגעטיילט צו זיין קודש קדשים, האט קורח געטענה'ט, איך וויל אויך, איך וויל זיין הייליג, איך וויל זיין דערהויבן, איך וויל זיין אפגעשיידט פון אנדערע אידן. און די אמת איז אז דאס אליינס איז נאכנישט אזא פראבלעם אויב מען טוט עס ריכטיג, משה רבינו האט אויך געזאגט ווי רש י זאגט, משה רבינו האט געזאגט פאר קרח גם אני רוצה בכך, איך וויל אויך זיין א כהן גדול, פארשטייט זיך אליינס אז דאס איז דער רצון וואס מען וויל, הלכה למעשה איז נאר דא איין כהן גדול, אבער דער רצון, די תשוקה, ווען ס'איז ריכטיג געטון איז עס א גוטע זאך. נאך מער, דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה א טיפערע ביאור וואס קרח האט דא געוואלט, קרח איז דאך געווען פון שבט לוי, לעשות לבוי וועלן די בני לוי זיין כהנים, קודם איך האב געוואלט אז יעצט שוין זאל מען אנקומען צו די גאולה הסעודה, צו די גילויים וואס וועט זיין לעתיד לבוא. פארשטייט זיך ס'איז נאך נישט געווען די צייט, קודם דארף מען דורך גיין די גאנצע עבודה במשך זמן הגלות און ערשט נאכדעם קען מען צוקומען צו אט די גילויים. אבער דאס איז וואס קודם איך האב געוואלט. און ממילא די עצם זאך איז עס נישט אזא גרויסע פראבלעם. ס'איז דא אין דעם א גוטע תניא, וואס צוליב דעם זאגט די תורה, אדער רופט די תורה אן דעם פרשה, פרשת קרח, אז צו זאגן אז מען לערנט פון דער פרשה די תניא וואס קרח האט געהאט, אויב ס'איז דער ריכטיגער וועג, מיר באלד אויסשמועסן, אבער אויב ס'איז אויף דער ריכטיגער וועג, דעמאלטס איז עס א גוטע זאך. און די אמת איז אז רש י איז מרמז די מעלה פון די תניא פון קרח אין זיין פירוש. קודם כל רש י הייבט אן ויקח קרח זאגט ער פרשת זו יפה נדרשת במדרש רבה תנחומא. די רמז אין דעם, וואס איז דאס מדרשי רבי תנחומא? תנחומא איז מלשון נחמה, טרייסטן. ווען איינער גייט דורך א שווערע צייט, איינער גייט דורך א צער, מען קומט אים טרייסטן. וואס פרובירט מען צו טון? אריינקריכן אביסל טיפער, קענען זען ווי באמת איז דא אין דעם א גוטע זאך. ווי מען רופט עס אויף ענגליש, די סילווער ליינינג וואס איז דא אויף דעם צער, אויף דעם צרה. אין מדרש רבי תנחומא וואס ער קריכט אריין אביסל טיפער אין דעם פרשה, יפה נדרשת, איז עס גוט, ס'איז דא א טיפקייט, נישט נאר ס'איז גוט, ס'איז טוב, ס'איז יפה, ס'איז שיין. רשי גייט ווייטער, ויקח קורח. לקח עצמו לצד אחד, קורח האט זיך גענומען, ער האט געוואלט זיך אויפהייבן, ער האט געוואלט ווערן העכער, ער האט געוואלט ווערן דערהויבן, ווי דער תרגום זאגט ואיספלג, ווער עס פלעגט און אויך איז מיינער מלשון הפלגה א מופלג, זיי האבן עס געזאגט א תלמיד חכם מופלג, ווער עס פלעגט ער געוואלט זיין דערהויבן פון פון גאנץ כלל ישראל. קורח, וואס האט ער גע'טענה'ט? ככלו עידו כולם קדושים, אלע זענען הייליג. אלע האבן געהערט פונעם אייבערשטן, אנכי לא אהיה לך, און ממילא מצד דעם קומט פאר יעדער איינער צו זיין טאקע קדושים. ער האט אנגעטון די אלע מענטשן א טלית שכולו תכלת, תכלת איז דאך דומה לרקיע, תכלת איז ענליך צו די הימל, מצד זייער עבודה זענען זיי אלע געשטאנען אין דעם מצב פון טלית שכולה תכלת, אינגאנצן דערהויבן. נאך מער, די פסוק זאגט ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי, זאגט רש י ס'שטייט נישט בן יעקב, ווייל יעקב האט געבעטן אז מ'זאל נישט דערמאנען זיין נאמען אויף דעם מחלוקת. אבער רשי שטעלט זיך דארטן נישט אפ, רשי גייט ווייטער, און רשי זאגט, ווי טרעפט מען יא אז מ'האט מייחס געווען קרח נאך יעקב? אין דברי הימים, דארטן שטייט בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל, רשי וויל ארויסברענגען אז סוף כל סוף קרח איז זיך מייחס צו. יעקב, און נישט נאר צו יעקב, וואס דאס איז דער נידעריגערער נאמען, נאר צו ישראל, וואס דאס איז דער העכערער נאמען פון פון יעקב, אפילו דארטן איז זיך קרח מתייחס, וואס ווי געזאגט, איז יענע שבת געווען ג' תמוז, די גאולה פון דער פריערדיגער רבי אויף זיין הרבצת התורה, האט עס דער רבי מקשר געווען, צו הרבצת התורה, ווי אזוי דארף מען צוגיין צו א צווייטע איד אז מען זעהט א איד וואס נעבעך נעבעך זיין פלאץ לכאורה איז אין שאול רחמנא לצלן, קען זיך א איד טראכטן וואס א שייכות האב איך מיט אים? אויף דעם זאגט מען אז יעדע איד איז זיך מסייחס צו יעקב און נישט נאר צו יעקב צו ישראל אף על פי שחטא ישראל היא ווי די לשון פון די בעל הגילוי די פריערדיגע רבי כל איש ישראל יעדע אידיש איד און וואס הייסט כל איש ישראל? די פריערדיגע רבי האט אמאל געזאגט די לשון כל אשר בשם ישראל יכונה, וואס מיינט יעדער איינער וואס זיין גאנצע מעלה איז נאר אז ער הייסט ישראל, ער האט נישט קיין אנדערע מעלות. נאך מער, כל אשר בשם ישראל יכונה. אויסערליך קוקט עס אויס ווי ישראל איז נאר א כינוי, נאר א צונאמען, דאס איז נישט וואס ער איז. זאגט מען כל איש ישראל, יעדע איד, אן קיין חילוק ווי ער האלט אין זיין פרטיות'דיגע מצב, איז זיין הארץ גאנץ צו די אייבערשטער און די תורה. און ממילא אז מען זעט אזא מין איד, וויאזוי דארף מען אים אנקוקן? וויאזוי דארף מען צוגיין צו דעם? אז ער איז א בן ישראל, א קינד פון ישראל, ער איז באמת, גאנץ, ער איז תמים לה' ולהודותו. מ'דארף עס נאר מגלה זיין, מ'זאל קענען צוריק ברענגען אז עס זאל טאקע זיין בגילוי לה' ולתורתו. נאך מער, נישט נאר אז מ'דארף צוגיין צו דעם איד אז דורכדעם וואס מ'וועט אים מקרב זיין וועט שפעטער וועט ער תשובה טון, כי לא ידח ממני נידח, ער וועט נישט ווערן פארוואגלט אויף שטענדיג, סוף כל סוף וועט ער תשובה טון, אז יעצט איז ער אין א ירידה אבער ס'איז לצורך עליה, זאגט אונז די פרשה פון קרח ניין, די פרשה י פון נדרשת, דו זעסט אזא איד, דרשן אים, קוק וואס איז דארטן די אינעווענדיגסטע חלק, קוק ווי ער איז גוט, קוק ווי ער איז שיין, טרעף די נקודה טובה אין דעם איד. די ירידה איז נישט עפעס וואס גייט ברענגען צו א עליה, די ירידה איז די אנהייב פון די עליה, ער הייבט שוין אן ווערן העכער, ווערן דערהויבן, ווערן אפגעטיילט, אזוי ווי א בעל תשובה וואס ער איז העכער, וואס במקום שבעל תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מען דארף נאר מאכן זיכער אז ס'זאל נישט בלייבן אין דער טיפער רצון וואס ער האט צו ווערן דערהויבן, נאר ס'זאל טאקע אראפקומען, און נאך מער, אז ס'זאל אראפקומען אויכעט למעשה, ווייל אמאל קען זיין אזוי ווי די מעשה וואס די גמרא פארציילט פון רבי אלעזר בן דרדיא, וואס ער איז אריינגעגאנגען אין אזא מין תנועה פון תשובה, וואס זיין נשמה איז ארויס, ער איז געשטארבן, דארף מען זען אז טאקע ס'זאל אראפקומען אין הלכה למעשה, און ער זאל זיך פירן אזוי, וואס דאס איז די פראבלעם געווען פון קורח, אז ער איז געבליבן ביי דעם זאך פון וועלן זיין העכער, און עס נישט אראפברענגען אין אין המעשה הוא עיקר, און די עיקר פון די טוהן. אבער מען דארף וויסן וואס איז דער איד, דער איד איז יפה. פון דעם אנדערן זייט לערנט אונזער פרשה נאך א הוראה ווען ס'קומט צו הרבצת התורה. א מענטש קען טראכטן, איך וויל זיין דערהויבן, איך וויל זיין העכער, איך וויל זיך פארשפארן אין מיין ד' אמות של הלכה, איך וויל זיין אין א טלית שהיא כולו תכלת, איך וויל נישט האבן צו טון מיט א צווייטן איד, איך וויל נישט דארפן אראפקומען און זיך פארנעמען מיט אים, ברענגט אונז די תורה ארויס, דאס איז געווען די פראבלעם פון קרח, ער איז געבליבן ביי דעם זיין העכער און עס נישט געוואלט אראפברענגען נידריגער אראפברענגען דא אין די וועלט, ווי געזאגט המעשה הוא עיקר, די עיקר איז די מעשה, אראפצוברענגען דעם רצון דא אין די וועלט, יא טון מיט א צווייטן, און נישט נאר טון מיט א צווייטן וואס ער איז עפעס א שלעכטער מענטש, נאר פארקערט ווי געזאגט פריער, ארויסברענגען די נקודה טובה, די טוב וואס איז דא אין יעדע איד, און דאס מגלה זיין, און פאר דער מענטש. וואס טוט אין הרחצת היהדות און הרבצת התורה, ער גייט ארויס פון זיין ד' אמות, איז דאס נישט חס ושלום א ירידה, דאס איז די תכלית וואס די אייבערשטער האט אים אראפגעשיקט דא אויף די וועלט, ווי ווען מען קומט ארויף נאך די הונדערט און צוואנציג, די ערשטע זאך פרעגט מען נסעתו ונסעתו באמונה, צו האסטו געטון די האנדלונג וואס דו האסט געדארפט האנדלען דא אויף די וועלט און טון מיט די וועלט. איז די אייבערשטער העלפן טאקע אז מ'זאל נעמען פון דעם ג' תמוז, קענען צולייגן, ג' תמוז איז דאך אויך די יארצייט פונעם רעבן, ער האלט יעצט איין און דרײַסיק יאר, וואס די רעבע'ס גאנצע ענין, ווי מען זעט וואך נאך וואך, מחזר די שיחות פון דעם רעבן, ארויסברענגען די טוב פון יעדע איד, ארויסברענגען ווי כלא יודח ממני נידח און נישט נאר ער וועט נישט נאר ער איז נישט, בשעת מעשה איז ער גוט. זיך פארבינדען מיט די עבודה פון דעם פריערדיגע רעבן פון ג' תמוז איד ווייסט תמוז, זיך פארבינדען מיט די עבודה פונעם רעבן צו מאכן זיכער אז יעדע איד אין די גאנצע וועלט זאל פילן ביי זיך אז ער איז טוב און אז ער איז יפה. א גוט שבת.